Башлыйбыз! Шалт Мөхәммәт Җан, дуслар, монда инде э, шаяртучылар төрле юмор жанрларында шаярталар акча өчен көрәшәләр. Җиңүчегә безнең 10 мең сум каралган. Монда инде стендап жанрында шаяк миниатюралар, импровизация. Иң мөһиме, тамашачыларны көлдерергә кирәк. Һәм инде 10 мең сум акча синеке булачак. Уеныбыз үч бәйгедән тора. Беренчесе инде аның э, әзерләгән чыгышларны карарга кирәк. Һәм инде э, ике өлешкә бүленгән импровизация. Шуңа күрә хәзер башлыйбыз э, әзерләнгән чыгышлардан. Ә инде әлеге чыгышларны бәяләүче жюри әгъзалары белән танышып китик әле беренче чиратта. Ә безнең инде юморның якын дусты, иптәш Сирень Бәйрамов. Ә, дәвам итәбез, дәвам итәбез. Икенче жюри әгъзасы безнең э, Татар радиосының баш мөхәррире. Шулай ук инде э, үзе КВНда уйнады, безнең Казан дәүләт аграр университеты командасы белән ул ике кат татар КВН лигасының чемпионы булган кеше. Рамиль Шарафиев! Әле э, Рамилнең каршында теге пиццалар, роллар юк, чөнки әле ул әлеге урынны мактап сторис төшермәде. вот вот әле әле бөтен кич алда шуңа күрә булыр барысы да алда һәм инде безнең гүзәл затыбыз лилия хайруллина бүген бездә инде сезнең алкышларыгыз белән дуслар чакырам тирегә беренче э, комикны ул да булса рамиль агдеев рәхим ит нинди үрләргә ирешәсе килә Беләсезме, менә бу стендап юнәлешне э, югары дәрәҗәгә күтәрергә. Менә э, югары дәрәҗәгә күтәрергә без үзебезнең менә бу Шалт Мөхәммәтҗан командасы белән гастрольга китергә. Э, Мамадыш, Париж, Нью-Йорк, Э, татарларын көлдерергә. Китап язсам ничек аталар иде? Э, күп хатынлык, татарлар, э, кайчан, сорау. Рамиль. Уйнама рус КВН, сразу татар КВН уйна.
Сәлем, дуслар! А, вкусная точка татарча ничек була беләсезме? Бәлеш. Рәхмәт, Рамиль. Ярый, башлап җибәрәбез, дуслар. А, минем фамилия Агдеев, а паспортта язылган Агедиев. Чыннан да, Агдеев А. Гедиев. Чөнки минем бабай паспортный өстәлгә барганда, безнең фамилияне яздырыр өчен, анда эшләүче кеше исерек булган. Исерек! Мин шаккатам аңа. Ул вакытта вообще айнык кешеләр булганмы, юкмы, дуслар? Менә чыннан да бу еш булган хәл. Безнең авылда бар бер мужик, аның исеме Гомәр, русча Гумер. Аның паспортный өстәлдә Г хәрефен төшереп калдырганнар, онытканнар. Һәм яздырганнар Умер дип. Шайхутдинов Умер. Эх, шәп егет иде. Каян да кайсысы? А, Агедиев, нормально, ярый сиңа. А күрше авылда бар мужик Флер, Болай да такси бөйсемейме? Аны язып куйганнар хлор. Хлор, чыннан да. Аны бассейнга хар кертмиләр. Так, стоп, бездә болай да хлор да чурта, давай бар. Татарларның исемнәре дә кызык бит. Исемнәре. Мәсәлән, исем бар, Нәфигә. Урысчасы нафига. Нафига син кызыңа нафига исеме кушасың?

Мужик бар, аның кушаматы закуска. Аннан мәктәптә рус теле укытучы сораган, ә ничек тәрҗемә ителә кыяр һәм помидор? Ул әйткән закуска дип. Шул шул вакыттан закуска. Венер абый сәлам. Авыл башында мужик тора, аның кушаматы сексист. Чөнки ул колхоз умартасының ана кортын үтергән. Әйе. Күп хатынлык темасы. Минем яраткан тема. Юк, минем ул планнарда юк, ләкин менә Татарстан Республикасында күп хатынлыкны рөхсәт итсәләр, бик яхшы булыр иде. Чыннан да. Хайп Файдалы һәм дин буенча. Менә кем кем шул законга тавыш бирер иде? Мәсәлән, Булат Байрамов. Ул туйлар алып бара, никахлар алып бара, акчасы күбрәк керер иде. Тагын кем? Менә Римма Никитина, мәсәлән. Әйе. Ну, аңа хотя бы өченчесе булып чыгып калырга кирәк бит инде. Әйме. Тагын менә минем бабай. Аның әбиләре шул кадәр күп, хотя бы дүртесен легализовать итәргә кирәк. Күп хатынлык вообще тема нормальная. Айкидо. Беләсезме нәрсә ул? Мин айкидо шөгыльләнә башладым. Айкидо ул көндәшеңнең энергиясен кире үзенә кайтару. Әйе, менә шундый әйбер. Мин хәзер ятып кына торам. Хатын үзе эшли. Әйе, зарядкасы белән кулланам, кайбер әйберләрен киям. Айкидо вообще шәп әйбер ул, шәп әйбер.
Ярый, тамам. Рамил, хәерләреңә тарат шунда. Дәвам итәбез. Хәзер э, сәхнәгә чакырасы килә. Безнең дә шаяртучы кызыбызны. Күпләребез белә, күпләребезнең Елсу Индерде үзенең э, үтә кызык мәзәкләре белән сәхнәдә Ләйлә Лирон Бахмутова. Сезнең алкышларыгыз астында.
Менә куйдылар көчле егетләр белән. Үпкәләп утырам әле редакторларга. Шанслар юк. Иремнең хатыны. Шуның белән шөгыльләнәм. Шул да җиткән. Барызга сәлам. Матур итеп. Матур итеп мәйтәм, э, киенеп, бизәнеп, түфлиләр, күлмәкләр киеп чыгарга уйлаган идем. Егетләргә бөтенләй рәхәт, имеш, чәчләрен җуалар да сәхнәгә чыгалар. Менә миннән соң Ленар чыгачак, ул бөтенләй җуынмаган. Мәйтәм, туфли киям дигән имим, ә? Иртән торсам, аягымда бармагым сынган. Тоттым инде, әнигә шалтыратам, әни, мәйтәм, аягымда бармак сынган! Ә аның гел любой әйткән сүземә бер җавабы бар, Ит ашамаганга ул кызым. Әнием әйтәм, башым авырта, ит ашамаганга ул кызым. Әни мин автобуска өлгермәдем, ит ашамаганга ул кызым. Әни мин урыс егетенә кияүгә чыгам, ит ашамагангадыр инде ул кызым, диде әни. Әйе, Казанда вегетарианка булырга бик авыр. Унөч ел элек мин вегетарианка булганда име, кешеләр мине хатын-кыз белән йөри дип уйлыйлар иде. Юк, мәйтә, мин хатын кызлар белән йокламыйм. Мин бары тик итне генә ашамыйм. Шайтан аңа тора туры килде. Хәтя лесбиянкалар да ит ашамый бугай бит, име? Монсы аларның эше, тыгылмыйбыз, ярар, киттек дальше. Татар булып, име, Вегетарианка, вегетарианка булу тагы да авыррак. Чөнки татарларда бөтенләй итсез булган ашамлыклар юк диярлек. Ашка йөрелә индиме? Ашка киләсең, аш итле, второе итле, салаты да итле. Татарларда бал да итле бит, дуслар. Анда бер-ике шөпше үлеп ята. Чын. Әйе. Әниләрдә дә шул ук хәл. Беләсезме, алар тагы да еракка киттеләр. Аларның өйләрендә минем биеклектә зур морозильник тора. Сезнең өйдә ничектер, имә дуслар? Ә аларның холодильникларында ит кенә. Сездә, әлбәттә, холодильник эчендә кечкенә генә морозильник бар, шунда укробы, кишере, балыгы бер зур бозга әйләнеп ята. Әниләрдә алай була алмый, чөнки һәрбер ит өчен аерым бер бүлем бар. Ат ите, каз ите, тавык ите, сыер ите, бәрән ите, дуңгыз итенә генә урын калмаган. Ашамыйлар шуңа күрә. Әни, ярый, соңгы җиде елны инде миңа үпкәләми аның ашларын ашамаганга. Шуңа рәхмәт. Ләкин туганнарга йөргәндә име ул квест башлана инде. Тотына алар, исәрдер син, бозганнардыр сине, шулай дия башлыйлар. Күз тигән обязательно, анысы да бар. Әйе, аннан соң алар кунакчыл, әлбәттә, тотыналар янында биеп йөрергә, Ләйләгә нәрсә бирергә микән инде, Ләйләгә нәрсә бирергә микән инде ашарга, дип. Әби йөгереп килә, тәлинкә суза, Шупасын гына эчерсең инде, шупасын гына, ди. Аннан соң икенче бүлмәдән апа чыга, кулларында ит, Мин пловтан итен чүпләп алдым, дөгесен генә аша инде, ди. Менә шулай итеп ашыйсың инде, үпкәләтеп булмый. Әни, менә үзе, имеш, чын күңелдән әйткәндә, ул Өметен өзми кебек. Ул бер-ике елдан соң Ләйлә, әлбәттә, ит ашый башлар, дип уйлый. Ул иреннән дә бер ярты елдан китер әле ул, ди. Менә шундый өметен өзми торган хатын-кыз ул. Шундый кеше ул. Ә күптән түгел, утырабыз аның белән ашап, ул миңа бер кисәк ит төртте. Кызым, кара әле, ди. Бер кисәк кенә булса да аша инде. Беркемгә дә әйтмәмен, ди. Ә бит вегетарианецлар алар нәрсәгә итне ашамый? Алар я хайваннарны ярата, я аларны жәлли. Мин андыйлардан түгел. Бөтен хайваннарны җыеп, бер урынга суеп ашап бетерегез, миңа барыбер. Мин Ялкау булганга гына итне ашамыйм. Аны бит чәйнисе. Беләсезме, кеше бит әле өйләрендә, фатирында хайваннар тотаймы? Монысын бөтенләй аңламыйм. Ярар, йортта эт бар диеме? Ул территорияне саклый. Мәче бар ди, ул тычканны тота. Ләкин кемдер бит әле әкәм-төкәм тота өйләрендә. Ансы нәрсәгә инде? Хотя Французлар әкәм-төкәмнең ите тәмле диләр. Кабып карарга кирәк. А, мин бит вегетарианка. Менә минем икенче ирем име бик молодец кеше ул. Соңгы димим инде, икенче дим. Үзеннән тора чөнки. Ләкин аның белән бер зур проблема бар. Сез беләсездер инде менә безнең поварны белгән булсагыз, минем ирем белән нинди зур проблема бар? Кем белә? Әйе, бинго, ул урыс! Чын! Чөнки ул урыс булып туган. Әйе. Менә мин имеш салам социаль челтәрләргә фотографияне, бергәләшеп төшкән име, тотыналар инде хейт язарга. И язалар инде, татар башың белән урыска кияүгә чыккансың дип. Шундый әтиең була торып, Абдулла Алиш премиясе. Тукай премиясе, Муса Җәлил премиясе лауреаты булган язучының кызы була торып, син урыска кияүгә чыккансың икән, дип, әти яза көн саен. Барыгызга да рәхмәт, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз!
Дөрестән ничектер бер эчтәлекле, әйме теге каяндыр уйлап чыгарылган сыман түгел ничектер күңелдән, йөрәктән, үзенең тормышыннан алып, мәзәк әйләндереп сөйли. Рәхмәт аңарга алкышлар биреп озатып куйык. Хәзер сәхнәгә чыга Яр Чаллы егете Айнас Абдуллин. Моментта бул, моментта бул, яшәргә ашыкма. Елмаеп, көлеп яшә инде. Беләсең, мин чыннан әйткәндә ял итергә килдем. Мин бүген катнашу, шул дуслар белән, якын дуслар белән яхшы, кызык продукт ясарга. Ә ничек булыр, ансын карарбыз, беркем дә белми.
Барыгызга да сәлам, минем исемем Айназ, мин Ленар түгел. Мин татар. Татар булу белән горурланам һәм дә инде татар җырларын яратып тыңлыйм. Ләкин безнең татар җырларында хаман шул ук бер үк темалар. Мәхәббәт, әнкәй, сандугач. Каен бар әле. Ә нигә бездә заманча темалар юк җырларда? Бу бит кринж татарлар. Ә менә заманча темаларга җырлар юк. Менә миннән сезгә берничә тәкъдим. Дуслар, җырлый белмим, түзеп утырыгыз инде, әмма. Киттек. Беренчесе, заманча криптовалюта турында. Су буенда майнинг ферма тора. Кем төзегән ул ферманы? Хәр кичне ул сәгать тугызда сүндерә бөтен авылны. Рәхмәт. Икенчесе ЗОШ турында. ЗОШ спорт.

Рәхмәт. Бу бит кыз була алмый, ул бит үш бала тапкан. Утыртмас син мине судья, булсаң да аңа туган, булсаң да аңа туган. Рәхмәт. Киләсе җыр миңа бик ташады, шуңа күрә

Сәхнәдә Ленар Галәү. Нәсел кушаматын үзем алып калыр идем. Менә безнең нәсел кушаматы мәчелә. Просто факт. Шыпшык воробей белән, Джек, Джек шыпшык белән. Мин үзем чынлап Джек шыпшык сыман сөйлим. Мин ел менә монда сикергән ул, тегендә сикергән ул. Икап, эшсез. Просто вот менә мин эшсез хәзерге вакытта. Шуңа күрә вот менә менә мине вот менә эфирдан карыйлар икән. Эшкә аласыгыз килә икән, вот менә шундый вот менә бер балтунны. Алыгыз шунда. Да юк инде эштә. Шабашник. Исәмсез. Ә, минем исем Ленар. Именно вот менә мин татар булганга бик нык горурланам. Чөнки без татарлар Менә иң текә кешеләр. Менә кем? Вот менә Джеймс Бонд Бондианын хәтерли. Әйдәгез алкышлыйк әле, вот менә кем хәтерли? Сез аның ахыргы сериясен карадыгызмы? Сез беләсезме, вот менә ахыргы сериясендә Джеймс Бонд үлә. Һәм аны үтерә татар егете. Аның исеме Люцифер Сафин. Һәм мин вот менә аңламыйм, нишләп вот менә Габделфәт исемен Люциферга алмаштырган? Һәм икенчесеннән име, вот менә име, чынлап та аны вот менә үтерүче Габделфәт Сафин булса име, ул вот менә саундтреге килешеп торыр иде. Допустим, вот менә анда Бонд үлеп ята, соңга кыңгырау чыңлама. Чыннан миңа тик тумылга әйтми, вот менә Габделфәт реально вот менә ул җыр белән үтерә. Нә, мин үзем име? Мин үзем укытучы булып эшләм. Вот менә залда бармы мин укучылар алкышлагыз әле. Иртәгә 65 параграф онытмас. Ладно. И менә вот менә соңгы звонокта как раз Габделфәт Сафин вот менә килде. Вот менә ничәдергә бетергә. Хәмимованда башланды. Вот менә аларның соңгы кыңгыраулары Абделфәҗерлый башлады. Соңгы кыңгырау чыңлама. Аңа кушылып мин җырлыйм. Миңа кушылып безнең физрук. Директор ике тапкыр кабатларга кушты бу җырны. Шундый вот менә дөресен дә. Вот менә мин укытучы булдым дигәндә, инде чынлап та вот менә мин 20 яшьтә примерно кайттым, вот менә армиянс кайттым да 20 яшьтә укытучы булдым. Унберенче класста укучылар вот менә унсигез яшьтә укыйлар инде. Һәм мин ОБЖ дәресләрен укыта торыйм. Һәм мин анда укыта башлаганда, вот менә кергәч, вот менә аңлатайм, вот менә эчергә, тартырга ярамый дип. Кич белән клубка чыгабыз. Кемдә эчергә, кемдә тартырга бар, ну, шулайрак вот менә безнең общение иде. Да, дөрестән дә ген, вот менә укытучы булу, тем более вот менә мин э, эшли башладым, беләсезме, шундый коллективта мине укыткан укытучылар коллективына килеп төштем. И миңа вот менә шунда ук коллективка керер алдыннан әни әйтте. Улым, анда вот менә безнең фото бар, имме? Эчергә салып бетерә, вот менә йөрмә анда. Йөрмә эчергә өйрәтеп бетерә. Мин анда вот менә 7 ел бу эшләдем. Һәм ахыргы елда фото менә гаиләсе. Ну, йөрмә ул гала дип белән, ну бетерә бит инде фото. Ичмидин вообще, җинси. Мин белмим шул чакта. Һәм нәрсәгә генә дип әйтүем, вот менә мин, ә, минем чәйме, ә, мин укытучы буларак бик нык яхшы укытучыдыр дип уйлыйм. Чөнки вот менә сезгә ә, чын булган ә, вакыйганы сөйлисем килә. Беркөнне Казаннан кайтып барам Мамадышка. Һәм монда бер гаилә утыра. Монда ире, хатыны һәм ике баласы. Берсе вот менә кызы инде. Ул әкәмәт, шуны тәртипсез, нисез. Ул юл буе тәртипләнеп барды. Һәм без килеп җиттек, Мамадыш тирәсеннән мин үтеп кенә баруым, Эй, ты кто? дип бу кыз тәртипләнеп алды. Но мин килдем дә, Здравствуйте, медам. Младший лейтенант Карлсон, по воспитанию детей, если что, сезнең теләгегез бар икән, әйдәгез, балаларны алып китәм, дидем. Ул кыз авызын ачып калды. Җиде шов ясадылар, ничәтләр һаман авызын яба алмый. Ладно, яра, кадерле дуслар, шуңа күрә ул менә сездән һәм минем тыңлаганнан соң авызыгызны япмыйча алкышлап каласыз дип ышанып калам. Рәхмәт, дуслар!
Яхшы, яхшы чыгыш. Ленарның Ленарның чыгышы 5 минут булды, шуларның 4 минуты вот менә булды. Ярый, вот менә әйбәт, Ленарга алкышлар, вот менә яхшы чыгышы өчен. Дәвам итәбез. Әйткәнемчә инде безнең э, стендап жанрында чыгыш ясаулар бар һәм инде миниатюр жанрларында. Һәм әлеге жанрда безнең чыгыш ясый хәзер сәхнәдә Майлы дуэты. Арулармы сез?
Минем бабулярыбыз белән тиңләшә ала. Син кем белән чагыштыра аласың, Айдин? Мин вообще лай чагыштырырга яратмыйм үземне. Мин просто популяр кеше буласым килә.
Юмор өлкәсендә Ну, мин үземне сынап карар идем, мәсәлән, Comedy Battle яисә шундый шундый проектларда сынап карыйсы килә. Мин
белмим, мин барысы да мине

Җибәрегез, оста Маргали, җибәрегез! Шаяртам, шаяртам.
Шәп прием, Рөстәм Нургалиевич. Менә Радик, кара әле, бер фотка ясаган идем. Менә бүген телеграмга кертергә ятам. Ничегрәк сиңа? Рөстәм Нургалиевич, сез бу фотоны кичә керттегез бит инде, бу бит площадь Свободы. Син дурак, что ли? Кичә бит көн кояшлы иде, ә монда болытлы әнә. Совсем другая световая гамма тут. Вообще бит аңламыйсың.
Исламургали, сез мине нәрсәгә чакырдыгыз соң? Менә короче миңа Рамзан Кадыров шалтырата, сине Чечняга чакырырга җыеналар. Сиңа шалтыраткан булган, телефоныңны продюсерың алган. Кирәкмәгән сораулар бирә башлаган, күпме түлисез? Юлга акча бирәсезме? Салаватның җырларын җырларга ярыймы? С ума сошли что ли? Ул бит сезгә, то есть сиңа, Чечня республикасының халык артисты исемен бирәгә җыена.
Рөстәм Рагилевич, анда хәтле барырга куркыта бит инде. Ну, мин сине зрәгә генә чакырмадым. Менә. Барырсың ато, теләсә нәрсә сөйләп кайтырсың, йә вообще кайтмассың. Вот менә, не дай Бог, минем йөзгә кызыллык китерәсең, мин сине Әгерҗегә җибәреп, отдел культурада егерме ел эшләтеп чертәм, аңладыңмы?
Рөстәм Нургалиевич, мондый киемнәр белән барырга куркыта бит Чечняга хәтле. Куркыта, конечно, куркыта. Так, башыңа, исеңдә калдыр, башыңа киясең түбәтәй, бу радиоактивный күлмәгең салып атасың, киясең камзол, аякка җон итек, әзрәк Кукмараны рекламировать итеп кайтырсың.
Рөстәм Нургали, шунда эссе булыр бит. Ну, эссе булса, бер аягың гына киерсең. Икенчесенә ботинка, тирләсе алмаштырырсың аннары.
Юрий Самурович, аңлашылды. Менә тагын бер әйбер. Э, награждение вакытында э, Кукмара табасы белән менә байтырып болгап торырга кирәк булачак. Э, ни өчен Кукмараныкы белән? Ну инде как-никак синең поездкаңның спонсорлары. И тагын бер әйбер оныткан шибирим, менә сиңа каклаган каз, банка белән бал, моны Рамзан Ахматовичка миннән дип бирерсең. Аңладым, Рөстәм Нургалич, миннән дип бирермен. Миннән түгел, миннән ди. А то әнә бер юл Салават барган иде, биреп җибәрдем тегеңә ун миллионлык араб чабыш атын. Теге биргән менә сезгә миннән колхоз аты дип. Аңладыңмы? Руслан Григорьевич, бары да әйбәт булачак, кайгырмагыз. Все сделаем. Ладно, әйтеп бетердем бугай. Әйдә, тикшереп карыйк сине. Менә күз алдыңа китер, как будто мин Рамзан Кадыров и син миңа киләсең, давай. Сез Рамзан Кадыров? Әйдә, кер давай. Исәнмесез, Рамазан Ахматович. Ассаламу алейкум. Малейкум сәлам. Нормально, нормально. Рөстәм Нургалиевич, сезнең бит шәп килеп чыга. Миңа тоже ошый, нормально имя. Нормально, нормально.
Радик, ну как, приехал туда, все нормально?

Ничек сорамыз аңламадыш? Какой миннән?
Какой миннән? Мин сиңа нәрсә дидем? Миннән дидем, что ли? Миннән бирегә куштым. Ну все, давай. Юк синнән толк, киен, киемнәреңне әзерлә, иртәгә әгерҗегә китәсең, давай.

Чыгышларны карадык, әйдәгез бәяп йөрик. Э, исегезгә төшереп үтәм, һәрбер жюрида безнең бер генә балл һәм инде алар аны бер генә катнашучыга бирә алалар, яисә инде бер генә дуэтка бу очракта. Хәерле кич. Исәнмесез, Сирень әфәнде. Хәлләрегез әйбәтме?
Аллага шөкер. Әйдәгез, мин иң җиңелен әйтеп куям. Э, калганнарга авыррак булачак. Мин инде әлбәттә су өстендә ятканны э, безнең матур дуэтка Үземнең бер балны тапшырам. Шәп булды, егетләр. Майлы дуэты бер балга ия булдылар. Лилия. Рамиль. Хәерле кич, хәерле сәгатьтә дип әйтик, шулай бит. Мин Айвазның шушы легендар эшен дәвам итим әле. Мин әзрәк телгә дә карармын инде, шулай бит. Чөнки комиклар арасында матур итеп сөйләшә белүчеләр Аллага шөкер, күп. Һәм шулар арасында Ләйләгә бирәм бер балны. Ярыймы? Аның, аның тарихы, мәзәкләре дә урынлы иде һәм тыңларга рәхәт шулай. Әйе, ул бик тә мөһим шулай бит. Бергә үрелеп барса.
Мин инде музыка белән дус кеше буларак, Айназ инде елмаеп куйды. Миңа Айназның чыгышы ошады, музыкаль буларак һәм инде заманча җырлар, йогаларга барабыз дип, шуңа күрә сиңа бер балл бирәсе килә. Айназ Абдуллин.
Яхшы безне шулай итеп Айназ, Ләйлә һәм инде Майлы дуэты бершәр балл алдылар. Ә без күчәбез икенче бәйгегә. Ул безнең импровизация. Без инде аны атадык хатирәләр дип. Э, Монда без шаяртучыларга, комикларга бирәчәкбез берәр хатирә. Алар инде шушы хә- хатирәне искә төшереп, шушында инде э, мәзәккә бәйләп, безгә сөйләргә тиеш булачаклар. Башлыйк. Беренче хәтирәбез шундыйрак. Бәләкәй чакта эшләгән акча.
Беренче бизнес. Беренче бизнес әти исерек булганда. Икенчесе инде шешә сдавать иттек. Бар мандый кешеләр монда? Икесе дә бер-берсенә бәйле.
Материнский капитал.
Мин мәктәптә КВН лигасы оештырдым. Аннары соң Comedy Club оештырдым, менә шулай.
Исегезгә төшерәм, хәтирә мактану түгел иде, ә беренче эшләгән акча.
Әти-әниләр аш оештырды, миңа садака.
Бармы, бармы тагын? Нәрсәгә искә төштеме безнең? Юк. Әйдәгез залга таба барабыз, киләсе хатирәне тәкъдим итәм. Бәрәңге алу. Бәрәңге алу монда инде о, рәхәтләнеп искә төшерергә булдым. Юк, менә чыннан кайда бәрәңге алу һәм кайда мин?
Ну, җыеп барырга хотя бы.
Бәрәңге алганда бөтен туганнар кайта. Шуңа күрә беренче кагыйдә, йоклаганда Носкиың качырып ят. Соңрак кис, соңрак уянсаң, тишек гәлү эшләгә. Э, Һәм дә инде иң бисючий кеше ул, әлбәттә, күрше. Әйме, күрше, который киртә янына килә дә. Алла ярдәм бирсен! Алма берле алма чәчәк. Э, Бәрәңге алу ул акцияләр кебек. Алышырга кайтмадың, бәрәңгеләрең замораживаются базда.
Бәрәңге ашарга яратасыңмы? Аиса бәрәңге алырга кайтасың. Шундый әйбер безнең инде мидә бит. Мин менә магазиндан алган бәрәңгене ашый алмыйм. Мен аны башта сатып алам, анары соң күмәм, анары соң казып алам, шуннан соң гына ашый алам. Менә шулай.
Айназның сүзенә генә вот кушыласы килә, бәрәңге алу буенча вот менә иң бисүче ул шәхес, ул именно авылдагы иң беренче бәрәңгене алган кеше. Вот менә мода куя ул, аннан соң обязательно алырга кирәк.
Яхшы.
Ә, менә бәрәңге алганнан соң кемнең ул шәһәргә кайткач үзен курьер итеп хискәни бар? Роза апаларыңа керт, абыйларыңа кертеп, шә бер дүрт капчык ташыйсың әле кайткач бер сәгать.
Искә төште. Мәскәүдә яшәгәнем, бер кайтканым, авыр инде сумкамны митем, дустыма чылтатам, ап, пожалуйста, митем, булыш сумканы ташырга. Бу миңа булышы алып килде инде, нәрсә соң анда, дим, дим, бәрәңге.
Бәрәңге алу утырту түгел, ул сезгә.
Әни белән киенергә бару, әйе. Киенергә.
Әни белән киенергә бару, базарга барасың.

Әни кыстый дри теге кеше кырында киенәсе килми бит. Яра инде кем күрә инде. Кемгә кирәк инде сиңа? Да карар җиреңдә җук бит инде. И минус 40-та киенәдең шунда. Картонга бас. Хәм хәм без үстек тә әни алдамаган икән без беркемгә дә кирәк түгел.
Менә хәзер авыртты, менә хәзер. Авыртып куйды, ай. Әни белән киенергә бару, ул бит всегда на вырост. Минем выпускной пиджагы, чынлап әйтәм, быелны ярый миңа.
Кемгәдер на вырост булган, ә мин бөтенләй әнибә йөрмәдем, чөнки минем өчен апам йөрде.
Әни белән э, киенергә бару, менә улым, үзеңне әйбәт тотып, мәктәпне әйбәт бетерсәң, сиңа яңа костюм алабыз. Нәрсәгә ул костюм миңа вообще?
Атлар җиттем мин чанасыз чыгып киттем чанасыз. Беләсең, самый главный фраза бар, самый главный. Моны бөтен кешегә дә әйткәннәрдер. Мин хәзер сиңа сатып алам. Ну, синең туган көнеңә ярам.
Яхшы. Мин ишәптер үземне мәҗбүр сыман тыяп һәм бер хатирәне әйтергә. Әйдәгез, тагын бер әйтеп карыйк.
Безнең яраткан шаярту бар и, апам белән без кача дирек Ркаил Зайдулладан, бер бүлмәдә. Безгә алты биш яшь, без Ркаил Зайдулланы күрәбез дә ишек иттән, әйтәм, куркып алыйк әле, ха-ха-ха, дибез дә качабыз. Менә шундый шаяру булган и.
Минем иң беренче шаяру, Мин Сөннәтче бабайның пычагын урладым. Ә минем беренче шаяру бик озакка сузылды.
Бармы вариантлар? Махсыз. Ярый, ярый хатирәләр. Хатирәләр булды. Искә төшереп, көлешеп алдык. Балларга күчәбез. Шурига сүз. Сири, микрофон синдә.
Ну, мин Әпәтеки мин беренче башлыйм, әйме? Шуңа күрә мин иң җиңелен әйтеп куям. Яхшы.
Аннан соң мин алар кебек теге аңлата да белмим бит, матур иттереп теге. Тыңлавы рәхәт иде, дөрес сүзләр сөйли иде дип, әйме теге. Мин тик күп әйберне аңламыйм да бугай инде мин теге үземчә. Үземчә карап утырам. Шуңа күрә мин иң җиңелен әйтәм, миңа менә Айназ ошады. Мин бер балны Айназга бирәм. Айназ. Айназ Абдуллин, бер балл.
Егетләр арасында бердәнбер матур кыз. Аңа бирәсе килә балны.
Ләйлә, шулай ук бер бал алды безне.
Безнең өстәлдән чираттагы бал. Һәм без аны тапшырабыз. Ленар, сиңа бер бал, ярыймы? Ленар Галәү бер бал алды. Так, кемдә ничә бал булды сездә? Айназ да безнең ике, Ләйләдә ике, Ленарда бер, Майлыда безнең Майлы дуэтында бер һәм Рамилдә Әлегә баллар юк, әйме? Күчәбез икенче бәйгегә, аның исеме Вакыйга. Без чакырабыз сәхнәгә жюри әгъзасын һәм инде бирәбез аңа реквизит, кертәбез аны бер вакыйгага һәм безнең комиклар шушы вакыйга кереп бер шаяртырга тиеш. Әйдәгез! Э, кем менә башлыйбыз? Аха. Сирень, синнән башлыйбыз. Менә, менә сиңа бүрек. Әйдә бу очракта э, сиңа мөмкинчелек бирик әле импровизация ясап, э, үзеңнең вариантыңны тәкъдим итәргә.
Өйдә бер эт бар. Ул бер мәртәбә менә минем гәлүшне җүшләде. Мин аңа бер кисәтү ясадым. Ул икенче мәртәбә җүшләде. Мин аңа икенче кисәтү ясадым. Өченче мәртәбә кисәтү ясап тормадым. Яңа бүрек булды. Егетләр, шаярырга кирәк, сезнең уже ике кисәтүегез бар. Я, әйдә, гадирәк әйтәм, гадирәк әйтәм.

Бер атна көтәм, хаман Бер атна көтәм, хаман килми, нәрсә эшләргә? Җенеси мөнәсәбәт.
Рәхмәт, Сирень. Рәхмәт. Озатам син алкышлар белән. Ә, без чакырабыз Рамилне, Рамил Шарафиев биредә. Менә сиңа реквизит. Ки, ки, әйе, әйе. Юк, ки, иксен дә микрофон тотып була, без тикшереп карадык. Алкышлар. Э, Мөхтәрәм дуслар, хәзер бит э, бик популярлашып килә поп ММА, ягъни инде эстрада җырчыларын бер-берсен э, сугышырга чакыралар. Шуңа күрә синең җөмләң шундыйрак булачак. Кем татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән һәм хоп-хоп бер-ике хәрәкәт ясап аласың. Яисә инде хәрәкәт ясыйсың, аннары соң әйтергә мөмкинсең, яме? Ничек уңайлы? Аңлашылды.
Әйтеп карыймы? Әйе. Татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Ленар, татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Руслан Кираметдинов.
Татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Мин егетләр белән сугышмыйм.
Татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Мөнир Рахмаев белән, аңа как раз мына мондый перчатка кидерергә кирәк. Димәс труп. Мөнир Рахмаев белән дим. Юк, юк, әнә тагы бер тапкыр. Татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Винарис белән только сразу кач.
Татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Пока Зөләйләдә, потренируйся, брат.
Ленар, татар эстрадасыннан кем белән сугышырга икән? Так, яз, Линар Яшин, Мөнир Ахмаев, Фәрит Ибрагимов. Чәне төрле, машкалада сүз дә салмыйм, сине күргәннән бирле. Татар эстрадасының кем белән сугышырга икән? Тәртип радиосының баш редакторы белән.
Кайбер кешеләр, о-о-о дип куйдылар.
Татар эстрадасының кем белән сугышырга икән? Эй, Татар радиосы, делом займитесь, а!
Бармы? Вариантлар? Юк, ахырсы. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт. Әле ул селкенүләре генә ни тора. Лилия, рәхим итегез. Без Сезнең бик тә гади булачак. Сезнең янга чыккан комикка сез әйтәсез инде. Мин бөтен әйберне үзем белән алып килдем. Минем язылучыларга бер җөмлә генә яздырыйк әле. Әйе. Әйе. Микрофонга только. Әйе. Яхшы. О. Әйе. Мин бөтен нәрсә алып килдем үзем белән. Минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк әле. Әйе.
Вот, әйбәт. ике блогер очрашты монда хәзер. Мин бөтен нәрсәне алып килдем үзем белән. Минем язучыларга бер җөмлә яздырыйк әле.

Мин бөтен нәрсәне үзем белән алып килдем, минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк әле. О, добро, дон добро, добро, снимайте. Түгел чибәрлеккә чамасы. Мин бөтен нәрсәне үзем белән алып килдем, минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк әле. Акчасын алып килдеңме соң?
Мин бөтен нәрсәне үзем белән алып килдем. Минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк әле. Вот менә бу хом видео, конечно.
Мин бөтен нәрсәне үзем белән алып килдем. Минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк әле. Башта бер җөмлә, аннары әйдә бер дуэт дия башларсың.
Нишләп юк? Мин бөтен нәрсәне үзем белән алып килдем. Минем язылучыларга бер җөмлә яздырыйк инде.

Хәзер янәдә без жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәбез. Ләкин хәзер ничек эшлибез? Башта инде уен буенча бер-ике сүз әйтеп китәбез дә, соңыннан балны бирәбез, яме? Әйе.
Сиринең коралын үзем алам хәзер. Уен буенча әйтеп китәсем килә, менә шушындый юмор тапшырулары күбәеп китү, шулай бит менә безнең Шаярт лигасы бар, Әйдә Шаярт лигасы һәм менә монысы хәзер барлыкка килде. Татар яшьләре арасында мондый проектларның күбәюе ул сөендерә, чөнки телебезне үстерү өстендә ул шуңкатлы зур роль уйный һәм уйнар дип ышанып калабыз. Рамил, сиңа рәхмәт шушындый берне оештырып барганың өчен. Ул авыр эш, үзебез беләбез. Телевизорның караганда гына җиңел, оештыра башласаң ул

Керим Вәйрамов.
Барыгызга да рәхмәт. Шуны әйтергә кирәк, бик авыр менә сорау теге вакыйгага да чыгасың, әйме, җугалып каласың, нәрсә дип әйтергә микән. Ә инде бик озак уен буе шулай башны эшләткәндә ул аеруча авырдыр инде ул. Авырдыр түгел, авыр. Шуңа күрә Барыгызга да бик зур рәхмәт, безне сөендергән, кәефләрне күтәргән өчен бу җылы. Әйдә, кулларны чабыйк әле чынлап та, да. Иң дөресен әйтте Рамил, бу соңгы раундта син җиңдең просто в одну калитку. Юк, мин теге шаярып нитеп әйтмим, төгәл иттереп әйтәм. Шуңа күрә хәзер А, ну, давайте шулай. Минемчә, синнән соң э, егетләр булдылар. Менә мин егетләргә бирәм.
Майлы дуэтына Серин Байрамов бер балын бирде.
Бик авыр, миңа әйтергә.

Аны бит уйлап табырга кирәк тиз генә, әйме, башны эшләтергә, кызык та булсын ул, аны матур итеп күрсәтергә дә кирәк, шуңа күрә мин сезгә сокланам. Минем дә шундый буласы килә, тик менә мин җырларга чыгарга мөмкин, тик менә шундый әйберләр сөйләргә мин куркам. Шуңа күрә рәхмәт сезгә һәм инде балымны сиңа бирәм. Бик батыр кыз син. Рәхмәт.
Лилия Хәйруллина үз балын Ләйлә Миранбахутовага бирде. Яхшы без җиңүчене билгеләдек, дуслар. Әлеге чыгарылышта безнең Ләйлә Лерон Бахмутова җиңде. Менә сиңа. Менә сиңа шушындый матур концерт. Без аны сиңа хәзер бирәбез, ләкин бу 8 мартка дип кабул итәрсең, яме? Әйе, тюльпаннары да шундый матур.